Ah. Wan wasedonjo kaendi kendo ah, wasebiro nyakwaramogi mana kaka ineno no endo wan kaendi iluonga ni mc omari nash ma iluongo ni impromptu nok wakonu ni wadhi dhi live nok wawacho ne ng'ata ng'ata but uh, nitiere koro some issues ma should be dealt with accordingly scathingly and uh, uh, mandatariously akendi mano be kisunga neno ka ji osedonjo kae chaendo gimitimo eh, ishare ishare ishare ishare ishare kore ka wan ji adek kacha ji ang'wen wadwaro ni gima timore niya oh, ben chike nyocha wuoyo maber kabisa lakini koro gamono owuoyo wiye wacho ni aa ah, ah, ok tim kamano Uh, nitiere kaka weche moko ok obet matru nitiere kaka weche moko iriambo koro wan ka endi king'iyo bathe ka ibo neno bath law mano nyiso ni mano guest mara ma kawuono owacho ni en odwa nokonwa kaka notimore gima notimore Nicholas Wasonga karibu sana for joining uh, ensure that you share you share you share you share so that we can uh, bring our guest here to at least tell us what really happened nuneno kacha cha endo e wang' buk ne en wach modhi kabisa about uh, uh, Ben Chike to Ben Chike nyocha ogo dhoge piny mowacho kaka owa acho kaso duogo wach ni aa ok en kamano uh, Ben Chike ketho jingo dogo swag Ben Chike nitie gik moko momedo pandonwa koro kisedonjo kanyono endo share share share kawuono an makelo ni chenro ni endi gi nyinga kaka pile iluonga ni MC no MC no, no se wara za ni lunga ne Umari na shane no ka Nicholas Osonga ne no ne ko ka shane it's okay koro wan ka endi gi uh, guest na maka wuono akere ne ne kanyo no endo jago ma serious ahinya uh, kwanza mwalimu uh, kaw thuolo ni endi mondo ikwong imos joka nyanam maneni uh, kwong imos jopiny amosou ni okweuru mm. jo Kenya Echa in ja Tanzania kuri moso jo Kenya. Eh, ana moso jo Kenya na ja Tanzania. Okay. Uh, aneno ka omoro mwenyewe wacho ka echa ni adonjo. Oloyo tembe Samuel Samuel osedonjo ka chwenyo ni omera wasebiro. Angna mi unyaka namba mondo koro upenjwa live mondo koro uwach ni to notimore nango. Koro ingeni samoro jok ma modonjo kage mm. most of them maybe kawuone ka gineni for the very first time. nikech maybe jok mang'eny ok ong'eyi koro maybe inyalo timo negi introduction mondo mi wachag kanyi kongi ni to in in ng'awa wachag kanyo Okay, gokero kamano. An iluonga ni Peter Timba, mm. aja Tanzania. Mm. Wadak Mwanza. mhm.

Eh, Te- to odongo nachako manyo Mm. chakre higa manyoro Yes. eh, kwa hiyo Koro Mano ah, kaka en. koro gi eh, gimomiyo koro wabiro kama duong' en kaluwore gi ah, wach mar ah, mm, Ben Chike mane iluongo ni the former ah, the former mm, manager mar Odongo Swag. Ndiyo. ing'eni gini o- okawi all the way from mwanza momiyo be nokwalande jafik media owacho ni mari marwa karibu sana emomiyo nokwalande nikech ing'e ni mwanza gi kenya bor mondo mi ni travel from all the way from tanzania to this part ang'e ni okawi okawi gik mang'eny okawi pesa okawi muda okawi gik mang'eny emomiyo nokwakono kata jogi ni wadhi bedo live to mm, a- agni giwinjo winjo short notice ni nikech koro to osechuno nyaka wabedi Eh, eh. onge matek Nyakwar Mogi in midonjo kanyono endo adwa kuongo akaw thuoloni endi mar rwaki kabisa wan kaendi gi Mr. Peter. Mr. Peter is one of our promoters that is based in Tanzania and uh, he has given uh, Udongo Swag some shows in Tanzania. So when he heard about uh, what uh, Ben Chika said, nowacho ni ah ah yawa wawe uru ketho nyingo dongo an man gadieri an man gi gimoro moro kaka notimore wawe uru ketho eh, nyingo dongo koro koro gi sani ni endi mm. um, adwa adu, adu ni ikone ikone jopiny ni are you one of the promoters ma maluongo jothumbe kocha kosi nyalo timo nang'o yeah sigo asomo jothumbe mang'eny ka mm. Kenya mm. ka dhi gocho Tanzania mm. eh, Odos osedhi gocho Tanzania Odos Jasoba Odos Jasoba osegocho karibia didek mm -hmm. ane manaome mm -hmm. ok ni ora ane maomogi mm. mok ni in broka an ok an broka eh. an ma omo gi mm. gima chulo gi achulo gi gima pesa na mm. onge ngama ora mm. eh odose dhi gocho diriyo mm. oseno mina wiko se gocho kocha diriyo mm. kaka didek mm -hmm. eh odongo swag be ncho dhi ogocho eh kono endo mm. koro mm. kanya winjo wachni mm. an kanya neno gini endi eh nya nene e youtube ko ko kodhi e mbui eh, mm. anene ka iwuoyo kuom odongo mm, to fununu moro dhi ni ni wachni emomiyo eh, ben chike eh, godongo no achiko ita eh. tawinjo koluong nyinga eh. koluong nyinga to in e Peter ma ja eh, Tanzania eh, Peter to kaneno ng'ama wuoyo be ng'ama ng'eyo awacho ni hebu wana beda ni makini eh. mondo awinja ne wachni koro ka winjo eh. Kwa Brayo kweli gini- Mcheza, karibu sana. Eh, kwa kweli gini nyoko mora Mm. to nyoko mora in one sense ni odonge en jathum Mm. to ambe an peter an tanzania Yeah. to mara nyingi ok ber Mm. ok ber kwaketho nying ng'ato Mm. Yeah. eh, Mm. onego wabed joma street Joma straightforward. eh, ok ni waketho nying ng'ato Mm. nikech koro onge gimoro onge kaka onyalo wuoye Yeah. koro mane manyo kanya winjo to nya gocho ne odongo gokinyi mm. to of course en nyoka nyise gimoro amora nyise mm, odongo mbona gik ma ben wacho mm. gi wach ni kaka en mbona opogore mm. ang'o miyo oriamba eh, ang'o miyo oriamba lela gik ma ben wacho ang'o ma ben wacho gigi to wan man wan wa usika pok watho eh. ineno mm. bora ne bere bere wacho gigi wach ni jogi onge mm. koro odongo to mm. nyise bani ah, bwana ambe ben omako dhoga nono mm. nyise ah, hapana lakini gima ben timo mm. ok ber yeah koro nya ling to atafakari gotieno to awacho ni hapana Mm. It cannot Ben- happen. eh, Ben to dwani pod mondo onge. wajibe. Mm. mondo ka en be en gima onyalo wacho tok maga gi Mm. to koro en be ojitokeza owach kendo koro mano ende gima no Eh, o- eh, iwacho ni Peter mondo mondo mondo chiwo show ma kasto kelo tungni about uh, uh, Ben Chike to kod Odongo Swag e man kani endi. Koro wacho ni en owacho meke mondo mi kopo ni ati ni Ben nigi nigi nigi nigi maler molo modwa wacho gi mm. Ben ochako duogo live eh ochako duogo live sasa ochako duogo live ora ti koro i igeni une une mono unu ka ende eh. ka gigi chakore te mm. in fact wan koro wayudo mana eh, fununu mm. koro ng'ato temo penjo ben ben bing'eni wacho kore imbi wacho kori mm. uh, actually what happened ing'eni inyalo miyowa history matin nikech iwacho ni otongo usi wako keja thum mikwongo tero tanzania mm. isetero eh, oh, udos jasoba, udos jasoba. oseno mina wiko, oseno mina wiko. Mm. Uh, jok jo miseterogi te mm. onge gima chwanyruok moro mosewuoke mochako landore e mbui kata ipenjogi but koro mar, mar, mar odongo swagni mm. en ang'o mono kelo ma koro uh, odhi e mbui malich ma, ma, ma ben chiko wuok nodwa wacho adieri Onge adier ma Ben Chike wacho kanyo. Ben Chike wuondo jo Kenya. Ing'e ni Ben Chike ng'ama ng'ongo, onego obed straight ne jo Kenya. Eh. Eh, to bende ajiuliza mm. apenjora maswali mang'eny sana mm. gimomiyo Ben Chike mm. owuok mm. e, e media mm. wakati an owuon man ma an an eh. an man Ben Otapelia mm. to pod amanye. Tashangaa kaka owuok. notapeli then waya mi historia ni winju mm. mondo winj kaka wach ni chalo mm. higa manyoro mm. nadwa ni mondo odongo odhi ogona thum tanzania mm. namanyo odongo kupitia sirikei migori sirikei yeah. eh, ja studio mm. sirikei noorona namba odongo mm. koro namba odongo kagocho ni odongo mm. odongo nooro namba manager ma en keli mm. koro kwa bedo kwasire na gi Kelly Mm. to samoro na oro ne Kelly message odonjo online samoro chako owuok hivyo Mm. koro nok wadhi wabedo kwa wa- wa- wawinjore maber Mm. koro bang'e Mhm. to emano olazima en mondo koro ater Hussein E s- e show mane Hussein odhi ogoyo dwe mar auchiel Mm. show no donge mano onego odhi ogo Mm. Eh, koro ma- manyiso ni Mano- ma- ka- kaluwore gi communication mochoto choto eh Mm. koro show no endo emane emane Hussein odhi ogoyo Mm. koro toke kanyo endo to achaka wuoyo gi alphonse Mm. alphonse Wuod ma- Mainuga. eh, wuod mainuga Mm. tapenje ni bwana ere kaka onyalo yudo odongo joge wagiendi pod nigi uhitaji gi odongo gidwaro odongo Mm. koro alfonso nyisa ni bwana odongo tinde nigi meneja di Ariyo. ariyo Mm. en gi meneja achiel iluongo ni Kelly machi mm. iluongo ni Ben. Ben Chike. Eh, koro Ben ni an gi namba ne nikech chon ne en kaka Lady Morin. Mm. To en bende ka Lady Morin osetimore nade? Nosetiye. Yeah. Koro nyisa ni Ben an gi namba ne. Mm. Ta nyisa ni kare manye mondo iwuane kode to manye. Mm. To to kaka gimoro nusa to Alfonso nyisa ni ayude. Mm. koro anyise ni kare kiseyude to temane wuoyo kode ni show biro go show koni Mm. nyalo bedo pesa adi yeah. ineno koro Mm. alphonse kowuoyo kode koro Al alphonse ema tudore gi ben ema tudore gi ben koro ka alphonse osewuoyo gi ben Mm. to alphonse gochona nikech aonge namba ben ben be onge namba na Mm. koro an ng'ama ng'eyo en alphonse yeah. koro alphonse onyisa ni "Ah, we anena Mm. mondo amanye koro alphonse omanye moyude yeah. ma giwinjore koro ben onyise ni, ni sani ne gin e wuoth madhi sudan mm. Ben onyise ni we wadhi Sudan mm. kwa Sudan kwa duogo to wabiro wasiliana yeah. mondo mi koro waket wachno endo maber yeah. bas gidhi otiyo gimoro kaka pani gimoro kaka 3 days mm. gimoro kok en kok ne en wuok tich en tich ariyo mm. giduogo gia Sudan eh ka mm. giseduogo koro mm. giwuoyo gi Alphonse mhm mm ka gisewuoyo gi Alphonse ma giwinjore Alphonse nyisa ni bwana Ben wacho ni onge shida mm. shono nyalo mana gore Simi Kenya osedonjo ndani ya nyumba yani mono host Ben. eh, si- Welcome, kendo en Simi. ema nyamanye but mba nyo wacho ni en gajali Oh, pole Eh, pole Simi. koro miye mos Mm. bas koro ben Mm. alfonso nyisa ni mano koro alfonso wuoyo koda kotok osewuoyo gi ben Yeah. ni ben onyise ni date asilimia kubwa opong' Mm. eh, lakini pod onyalo wuoyo godongo mano kauli mar ben Yeah. pod onyalo wuoyo gi godongo ma ambe ayud ang'owa ayud de yani marini eh marina mondo ayudi eh. ila mondo mirina no eh. nyaka miye chai moro mathin ka wacho ne chai awinji koro chai mm. mathin ni apenjo Alphonse ni chai mowacho no mm. nyisa ni nyie ngano endo obed straight mm. anahero ga gik madhiga straight eh, owacho eh, owacho ni odwaro ang'o mm. odwaro ang'o Alphonse ogocho ne mm. Alphonse ni ba ng'ani endi otamore nyisa gimotimore nade gimodwaro mm. onyisa mana ni wan mwanya neno kaka watime mm. anyise ni hapana gik moko ok tim kamano mm. an ok adwar gima ka wasewuoyo gi ng'ato to bang'e ochako laumu ni ah omiya mathin kiango yeah. gik moko adwar mm. ebo owacha nena gima odwaro yeah. mondo mi wach ni otimre nade orum mm. koro alphonse kowuoyo kode bang'e onyiso alfom ni onyiso alphonse ni odwaro 15000 mm. mm. kenya shilling lakini aisa eh mbona mano, mano mar chae mondo yu, mano mar mondo, chae mondo, mondo ni fix ka a ah, mondo ayud kine ayud ayud date madwaro eh. mano ni pok ang'eyo ni to mibrogo mm. tarik 22 au 23 au ibrogo e tich adi mm. yani mano mano mano mani chiwo chiwo mondo mi yud ni date koro kodi mano wawuo mano according to bene manager to eh. manager monyisa eh. to ene med machiegni godongo ano dongo to pok aneno kata gi wanga mm. koro ing'eno automatically gimonyisa nyaka timre nade nyaka nyaka awinji basi bang'e alfonso nyisa ni bwana lakini jogo wacho ni gibiro gibedo- gibiro bedo gi show migo nani mioro mioro mm. eh, koro dwa ni mondo ibi mondo warom Mm. migori mondo wawuo wawach gini endi migori Mm. but nyina wanyiso- ng'ano nyisa ni ok wabi timore nade ok wabi shindwana yani onge gima biro temore onge gima biro kethore yeah sawa sawa awuok mwanza abiro nyaka migori migori I- i- idonjo idonjo migori mano Eh. chieng' ma gidhi gocho meuru mano chieng' ma gidhi gocho miuru koro ben notelo Mm. e kinyne man gidhi gocho miuru koro ben notelo yeah bas abiro nyaka migori Mm. kachopo migori ayudo alphonse gi ben be kosechopo Mm. gi nakeva yeah koro ka sama chopo tayudo ka ben endi no odhi madho odhi manyo chai koro alphonse ema ayudo kacha chande bang'e gimoro kaka dakika abich Mm. ben ni obiro Mhm. as ka ben ni obiro abedo alfonso introduce kuom ben ni bwana mae ja tanzania miluongo ni peter mana nyisi madwaro show midhigo mwanza Mm. bas wawuoyo kaendi mwawinjore bei midhigogo show kuom ndalo adi Ariyo. kuom ndalo ariyo Mm. bas ben onyisa ni labda kanyo dwa ni mondo koro aket deposit mimako gang'owa mimakogo dates gi Yeah. Koro anyise ni ato ka a to nawuotho mana gi eluf pradi Eluf eluf pradi. prariyo ma Kenya. Ma Kenya. Eh, koro labda pesa ni ende magol ka mondo amago de to kadok Mm. to adhi oro pesa mamoko. Mm. To Ben ochako penja ni to ato wachna cha cha cha cha. Ineno? To anyise ni "Yawa, Alphonse nonyisa mm. lakini ni go maduong wacho ni onyisa ni an kama ne kaka timoga eh. e lugha manotiyo godo Man, mane kaka otiyo eh, an kama ne kaka timoga eh. telo di, di kete kata mana kata mana apar moro mm. to ling wacho ni eh, apar no didadhi mabor mm. bang'e wabagen kanyo endo to yie ni ah, kare onge wach miya godo mm. ineno mm. koro an e, e mind na nada miya eluf abich mm. mondo modong' adhi aorne kasedok kanye tanzania mm. kauri man beno wacho kacha nowacho ni ya mm. an marani uok dong' ga chien en imiye chuth en mare ni imiye chuth bende kaber mm. iketonega e simu Ineno. Eh, Ineno. Koro awinji. ka Ben osewacho kama endi, Mm, an be nakaw al- am- a- amiyo bura nyawo. mm. ikwano ne Akwano ne 10,000. Mm. mano mare mare cha Mano mare apart from 20 mana miyo Alphonse Mm. madhi ni Odongo direct cha. awinje Ineno. koro 20 igolo mar mako date Mar mako date. kasto 10 eh. ti imiye mar chai mondo fix ni date eh, to yani to koro conversation gi endi koro eh. ose wuoyo go dongo ose eh. wuoyo koda ose wuoyo gi alfon eh. gini be nose wacho mm. aneno ni onge shida amiye imiye imiye apare eh amiye apare mm. alfons bodhi mpesa oketo 20 oketo 20 chande mm. madhi ni odongo madhi ni odongo pesa mm. jodonjo ni odongo account mm. ben ogocho ni odongo mm. odongo confirm ni pesa otimore nade oseyudo mm. bas awuok adok Tanzania koro kan Tanzania mm -hmm. ben ogona simu mm. kapod en miuru yeah. konyisa ni ya ah, bwana dwani mondo imed pesa Mm. pesa manyi mako go date thin nitiere jo tanzania moko Eh. mashirati Mm. gocho ne odongo direct Ginyalo mayi date. koyo date ni gini nyalo timore nade nyalo dhi ting'e ni pesa bing'e no lo- ol- o- o- oingo dhano Eh. en mano kauli mar ben Mm. ma kata kata mana nyasaye nyalo bedo shahidi Mm. kaonge ng'ato mano gima ben nyise e simu Mm. koro ah, anyise ni bwana we ine abro oroni abro oro pesa ka gik gotieno kwenye muda mar saa ariyo mano mm. mokwongo go gimoro kwenye saa apar ka gik gotieno muda mar saa ariyo ochako oorona message mm. ineno kasto bang'e ogoyo koro kogoyo to nyisa mana gima nowacho ochako nuona mana gima notimore nade the same thing ni bwana date cha jomoko boka date chande jomoko boka nitie jomoko nitie jomoko mpaka ka a eh. ma bende dwara ng'o dwani mondo dongo dhi timore nade odhi ogone gi thum mm. eh koro bang'e agocho ne alphonse anyise eh alphonse bona ben pressurize ya kama Mm. ang'o madhi nyime Mm. ineno Mm. koro bang'e ben ochako gona simu nogona simu mang'eny sana Yeah. ben ochako gona simu onyisa ni aorne pesano mana damedono Mm. kaseoro to oro ne odongo kasto message mar benk cha koseduogo Mm. o forward na Mm. manyiso ni in e, yor yorne e eh, simbe eh, eh. koro en modhi o forward ni odong en modhi forward ni odong message eh, orni eh koro kodong ko, ko, ka, ka, ka mar odong cho siduogo to orna orni back eh ineno eh ah adi achicha gocho na wacha ni hapana mm. kanyo maparo koro biro ni hapana we bora mm. pesa ni adhi mondo adhi ane odongo mm. face to face adhi gi pesa adhi gi pesa at least ba wuoye gi jathum eh mm. ineno gima koro koro awuok all the way ga Mwanza mm. nyaka nyaka Ahero chieng'no ne gigocha Ahero ne gigocha Ahero chieng'no mm. wadhi gi Alphonse mm -hmm. bas kwa gik kacha chande to wayudo kodongo podonge yeah bent wayudo gi keli mm. lakini keli ne kia business moro amora mm. weyo keli en no nwamosi amosa eh. to wan wamanyo ng'atwa eh. koro wadonjo e hotel kaendi mwabedo kaendi mokel chai kanyo gi chiemo mm -hmm. mwachiemo kanyo endo mm. bas apenjo apenjo ber ni to odongo nitiere to nyisa ni ah, odongo to pok obiro mm. to penja ni ida nene to anyisi ni ee nadwa ni mondo anene to nyisa ni ah, obiro mana biro ibiro timori nade Eh, eh, eh, ibiro mana nene ibiro mana nene kochopo bas koro waendelea ka wuoyo kaendi koro alphonse mm. to ne dhiye ne, ne, ne dhiye tich kisii mm. koro alphonse oweya ka gi ben e in isedonjo wacho ni an we adhi ago tich ah, dong bene mwenyeji na eh. an ah, dong ahero ni pok adhiye dong bene mwenyeji na koro alfonso weya gi mwenyeji na Eh, ineno eh, mabe isedilgo isemiyo pesa eh, chae isemiyo pesa mokwongo eh, waseromo kode akeva migori eh. achako aromo kode wasebedo nambane mar sim an godo eh, ah, mano, eh. mano, mano koro ng'ama ng'ati eh, kabisa koro an ana free naonge mm. wach moro amora dhok mm. mowacho be dhok achiel oh, no naonge gi wasiwasi kabisa eh. bas mm-hmm. koro wabedo kaendi wabedo ogik sa achiel ang'ado room mm. kaendi basi achulo room to kasechulo room adong ka endi koro bang'e apenjo to odong' an biro saa adi Niwacho ni, odong' an ebi kane odonjo an inene tu bas bang'e odhi saa achiel saa ariyo koro ben nobedo but dho gate kama ne ging'ade gate Mm. bang'e afate Koro idhi bedo bute. Eh, abedo bute kanyo machiegni Eh. koro kabedo bute kanyo machiegni to nyisa ni "Ah, odongo koro chiegni biro sani Mm. ok bi kawo muda ibiro neno kodongo timore nade Kosechopo. Ochopo, osechopo ka Mm. Ah, basi wabedo kanyo ni sama boro kanyo gimoro malaro saa ariyo gi nus malaro saa adek no endo koro Mm. nani o- ogila ne wasiana godongo Mm. koro an ing'e nakia ogila koro ema ben ema jinza ni ah, awinjo ka ogila wasiana ka nyaka bed ni koro en machiegni mano gila e rastas eh ogila e rastas wasiliana eh. ba ng'eni kata ogila ni bing'e ni kiaya Mm. in fact Nga- nga- nga- onge nga- kata ng'ata man beno introduce yeah. kata mana keli nokonyiso ni manga manade mango apana ng'ama ong'eyi ka en mana en mana ber benni kata odongo wuon thom nitiere oreda Yeah, yeah. yaya Eh. Ineno. basi koro wakwe en manager anadhi a trust ineno In- in- in trust manager. Eh, nokang'eyo kaka gitiyo in fact yeah. basi koro bang'e odongo kobiro to odongo kadho spidi nikech nosedeko nyidho nyidho moro ne nitie odongo kadho spidi odonje stage odonjo stage ochako mana go thum Mm. koro odongo ochako go thum e stage to awacho to koro nyini mosechako go thum e stage ni ere kaka da nene eh, eh, koro adhi wuo kode nade eh, ere kaka da timo mm. mondo mi awuo gi nyini mm. to paro biro ni mondo asuda ne buti stage kama ogoye thum cha yeah. mondo abed e meza machiegni kacha cha koro aa kama ne be nitiere koni mm. an asudo gi mbele but kama ne ji miele cha koro abedo eh. kama endi to mm. bang'e paro biro ni labda ated nodongo tengo mm. koro sama, te, sama tero ne tengo cha mondo ayud thuolo mar wuoyo kode maber. Kaka mar wuoyo kode yeah. koro ka tero ne odongo tengo mm. gima elfu achiel to adhi amiyo odongo mm. to odongo kulore kamae to awuoyo kode to anyise ni bwana an an miluonga ni peter an mm. ja tanzania show monego idhi go kanye monego idhi go tanzania eh, monego idhi go tanzania mm. ineno mm. bas mm -hmm. odongo kula nyise ni nabiro tadwa ni mondo kinya nini kapok adok kanye tanzania ogwela nyathi gadongo wacho ni maneja ni tich yawo eh. eh. ineno mm. bas koro odongo yiena mm. koro an awuoni labda odongo winjo gima gimikone gima kone eh. koro an ka gik mo sa abiriyo eh. adhi nindo mm. ka ng'eni odongo asewuoga bone notimo kod gokinyi mm. koro ka nindo ka gigo kinyi gimo sa apagariyo mm. bene mabiro duong'ona be luongona ni to babu dong' ni wacho ni mondo ok imondi to anyise ni ah we arwakra ineno Eh. arwakora adhi e room ne Mm. afate room ne kono Mm. koro ka afate room ne to nyisa ni to an dong' nabiro chiew nikech ni nyisa ni mondo nanyisi ni eh, nanyisi ni amondo apenj to dongo ere ni Mm. Nyoro nya bira duomo ni gotieno. Ineno? Nya bira duomo ni kanyo endo mang'eny. Nyo kitimori nade? Nyo Okay. kiyawo dot. Mm. Ineno? Nadwa ni- na- nadwa- nadwa ni Nadwa ni mondo wuo- atudi gi jatelo. Mm. Mondo utimru nade? Uwuo. Uwuo Ma- dhok gi dhok eh, koro. Ma jatelo ka nyo otieko show. Mm. Nyo biro e chumba na ka e room na ka a. Ema nyo kwane pesa teng'o. Iwinjo gima Ben nyisa? To ode no to chiegni gi kumene dende. Ok bor. Yaani ka chumba na mikuongo chope koro kidhi e mare. Ineno. Koro jatelo kalo dhoodi. Jatelo kadho dhoda. Odhi e, odhi e ode eh, kweno. Eh, koro en obiro duong'o na gotieno. To ok ayawo. Kwa hiyo mano koro ochamo kora. ineno jatelo ta penyi to ere go otemo koni ni in emi fail an ema fail nikech en eh. en, en nyo timo nyo, nyo timo gima nyo ningo tim an ema timore nade an ema fail koro apenyi to ere koro onge kaka nyalo yude ni eh santo koro mm. mano nyaka kisumo mm. ineno tapenyi ni eh, koro man ko watimo nango koro onge kaka nyalo yude ni to santo onge kaka inyalo yude nikech ang'eyo ni kanyo kano chiew mm. mana gimoro saa ang'wen Anyise ni, "Ah, saa ang'wen to bor kama Saa ang'wen to bor, yawa. ineno Mm. to anyise ni bas kare kaka mano Mm. kare kaka mano to we an an ema koro anyise kare kaka mano to koro an we atimore nade we amiya miya pesa wakwan ni pesa mano onego bed ni amiyo- mana Ma- miyegi mana damiyo jatelo ma- mana kelo Eh. ineno Mm. ma un, un, un, un pod, a- pod unaheri wan e room wanahero gokinyi Eh. ineno Mm. takwano chieng' eluf pradi prangwen ma kenya ayoke ajawa karibu sana ineno mm, mm. akwano mm. shing eluf prangwen ma kenya mm. ka kwano pesa gi beno nyisa ni wadhiye mpesa i deposit mondo mondo ket pesa gi endi mm. e simbe nikech an aonge line ma kenya mm. mondo ket pesa gi e simbe mm. to koseketo pesa gi endi e simbe mm. to orne ng'awa orne odongo iwinjo maber alan gumba wacho kacha ni twak mit aduwa maneja ni timo tich eh? maneja ni timo tich gini mako maneja smudhuru ineno eh, koro mm. wadhi nyaka e mpesa kode mm. mok ni odhi kende mm. ok anyal langone yeah. e, eh, mano mino kawacho ni ben ketho nying odongo mm. to ok ber kiketho nying ng'ato bila sababu za msingi keth nying ng'ato ka in gi sababu yeah ineno mm. wadhi nyaka e mpesa gi ben mm. Kwa- mo, mo, mo, mo, mo deposit kinen Mo for depo- transparency kabisa Niwacho ni bas. wacho ni ah, tudongana trust bene meneja mm. ineno eh. moketo pesa e lainde mm. sawa mm. mokowa kadhi idho gari e stage aero kacha chande eh. ineno mm. koro kwa wan kaendi tema mm. ben nyisa ni ya aseoro ne odongo pesa mm. yani osekete simbe mm. oseore e bank nikech odongo tiyo gi account ma, nani bank mar stanbic yeah. koro nyisa ni oseoro ne odongo mm. to nyisa ni ya in bende aseoro ni koro nikech anan, anan kenya tan gi line ma tanzania mm. ok anyal neno message moro amora mm. nyaka idog nyaka dog e mpakani mm. koro anyise ni onge shida adok kweli ka gike mpakani message odonjo mm. ineno mm. message kodonjo mm. message nyiso 40 shilling 40000 40000 sorry mm. ineno mm. message nyiso kora an ok adhi abedo gi, gi paro moro amora tofauti ineno message ni endi eh. telo gima omiyo nyisi ni ben ketho nying odongo mm. eh, owek wacho gik moko mar ketho nying ng'ato an adwa ni mondo wabed uru joma joratiro ineno message ni endi babu message ni endi confirmed kenya shilling 40000 sent to stanbic Stanbic bank for account number Mano, mano. 01 000 094 76 338 7 on tarik pradek Dwe mar abiriyo. dwe mar abiriyo higa higa gana ariyo gi piero ariyo gariyo saadi sachiel gi dakika prabich gadiwa gaboro yani kodo kodo dakika ariyo rom sare eh, ineno ma wacho ka ni new balance mar mpesa ne en eluf pradi eh, eh. eluf prariyo eluf ariyo gi prabiriyo gariyo mm. ineno mm. koro maa ma message man ben orona ma in in koro to ma ma bedo gi trust e, ma bende e mm. e pesa mana timore nade e mine me mana golo mm. ineno mm. ineno koro kik uluor comments ang nasom tafadhali kete kete comments kanyo wadhi somo we luor wadhi somo comments mm. ni umari iwinjo koro kuma wach donjo cha uh, wach wach odonjo cha owuok wendo dhi mos ibiro ibiro ibiro ibiro tedwa yako mohingo jomewo ah, ah. awacho ah, ni ah nitie eh. thum moro ma odongo golo manyien eh, koro wendo dhi mos mm. koro mm. Ben kose kose oro na message ni mm. ando ngadok mwanza mm. ini ngene isemi ye 40000 golo en 40000 to yimbo se oro ni kwan ni a mm. na golo mukungo na golo 20000 mm. achaka golo 40000 mm. mano 60000 yeah shoti bro go dwe mar apar ga gachiel mm. no dwe mar apar tarik piero ariyo ga gadek mm. koro an mana ng'ena amako ang'o amako date maber yeah. ineno mm. adok mwanza okadho ndalo ariyo mm. Alphonse gona simu Alphonse tama imuka gona simu eh. nito nyi timo nango hamba pimo ne ni ah, nya weyo 40 ineno mm, odongo nota eh, maneno odongo nyoka gika neno odongo lakini pesa lakini pesa to ne duogo wewe 40 eh, oyudo mm. ka nitiere wach machielo man wawuoye mar mm. loso wer mar Rotama group mineno dongo nyogolo ni yeah. koro wendi ni mm. nachako conversation ne gi Ben mm. ineno oloyo tembe wacho ni Ben is a smart con man e, ineno mm. koro Ben eh. oro na apenje ka mm. koro en e yo mm. en ng'e ni nosewuok odhi Nairobi mm. sawa koro mm-hmm. apenjo Ben ka ni e yo ni to bi wacho go dongo wach thum ineno mm. to onge jibu mayudo ma maber koro mm. gine mamiya chaka gocho ni kendo Alphonse koro mm. Kwa nini anakula penye Alphonse? Kuna ma- ma- Alphonse nyisa ni ah. Bwana. Ni ng'ato wacho ni kelno Alphonse be wuo. Alphonse dhi wuoyo, Alphonse Ineno. nitie. Mm. Koro Mm. ema Alphonse bi chungo chunga ka for appearance mondo ineno ging'e ni- Mm. ema Alphonse gocho ne Odongo. Mm. In fact Alphonse nok gocho ne Odongo. Mm. kane kane fatilia pesa mm. alphonse ne gocho ne odongo mm. kane oda wuoye wach wer noda wuoye wach oh, mar rotama grup manyine nodongo golo ni awinji ineno mm. mm. koro noda mana timore nade doga doga koro noda mana mm. noda mana alphonse ang ne wuoyo jotelo eh, alphonse biro mm. noda mana koro alphonse ochako ne odongo ni ya ni to, mm. to bwana to nang'o aonge wach ba ineno Mm. to nyo utieko wach chande nie bwana nyin chande nyo nyo keto 40000 Mm. ni neno kanyo ma wach ochakorego Odongo ni ah koro kaa Mm. ema koro ji oningo winj kwa umakini bas. kaka ma koro ginwan mondo giwinj kwa Koro umakini iwacho ni kae mondo kelo shida. eh kaa ema ngi shida koro kaa ema Mano kata gibedo an waik- umakini Mano kata an waik kom. eh kaa ema ngi wach Koro kumono kelo shida e kind Odongo gibe ni chike en koro kuma wachikoni ka a e man gi shida mamoko to ne story koro ka ma wachakore godo mapek ineno ni mamoko godo ne story mamoko to ne mana story tu mm. mamoko to ne introduction ka a eh, eh. ema eh. ema shida nitiere ben mm. namiyo 40000 mm. ben ooro ne odongo 20000 e account mar stanbic mm. mar account odongo To dong simbi te aneno ka simba mm. to be noro na 40000. Koro in winjo winjo gima notimore ka a. Mm. Sawa? Mm. Ben anuoni mm. jok mowinjo go bowinji. Ben naketo ne 40000. Eh. Ben noro ne odongo 20000. Mm. Sawa? Mm. Koro Alphonse kogo sim ka penjo pesa ni odongo nyise ni pesa monene 20 20,000 an man Mwanza ang'e ni 40,000 mm. Koro kae ma wach chakore godo ma koro odongo dadwoko pesa niendi mondo show kik timre nade kik bi timre. Mm. Ineno kama ineno kama koro wach ni chakore go matek. Awinji. Koro e modongo kwayo Alphonse namba. Mm. Ah, odongo kungo gocho ne Ben. Mm. Ben onyiso ni namiye 20 20,000. Mm. Ineno. Mm. Koro ka Ben ng'ado sim mm. Ben gocho na. Ben, ben ng'ado sim odongo. Eh, ogocho na Mwanza. Koro Ben nyisa niya. Eh. ni bwana Peter nitiere wach moro ka a mm. konya Tigoni mano wach. Apenje ni wach mar ang'o. Oyudo mm. kambi Alphonse osedokeza ni nitiere wach pesa ka kila ang'owa kelo shida. Mm. Ben nyisa ni bwana pesa manyi miya chande mm. nyo nyo kam nyo an gi dich moro. Koro nyo tama kaka nya nyiso dongo gima nya timo nya keto ne odongo 20 20,000 koro eh. konya pesa na bro mi next week mm. in kodongo go ni sim mm. nyiso dongo ni ni ni ni mia 20 thousand koro ing'e ni kae momako dhoga niya between odongo and ben eh. who is primitive ko odongo luongo ben ni primitive Ah, ben luongo no. sorry ka eh. ben luongo ka oh. ben luongo dongo ni primitive eh. ni odongo onge shida mm. but gima chando odongo en primitivity koro between ben and odongo who is primitive ka an ema golo pesa eh, sawa in ema igolo 40000 eh, an ema golo 40000 mm. an ema mara ok ochopo kaka nogole sawa kasto an ema ichak igona sim ni mondo inyisa ni mondo awach miriambo e pesa na koro ikwalri akwalra yani koro ere ng'ere ng'a primitive ka in a real sense who is primitive by the way ka ah, koro hey. then ketho nyingo dongo bila sababu hey. an odongo kwatna mm. wala onge wat kenya ka hey. lakini ben ketho nyingo Oh, nying odongo. Eh, eh nyinge michiemogo mm. lakini kaka oda chiemo gi nyinge mm. e kaka odongo be tegemea chiemo gembe gi nyinge eh. nyakwara mogi mana kaka iwinjo no endo yeah. oh, wan kaendi gi twak makende maendi twak ma otenore gi wach manyocha owuok kachacha endo ang'e ni kinde machuok kachacha nuneno ka uh, ben chike ne obedo uh, hosted gi simi kachacha endo gimodwa ni waket, ne, waket maler ne jowinjo magwa en ni kopo ni ineno ka ng'ato host ng'ato to kik kik po ni ati ni wadwa mako ng'ama host no no nikech wan wa host but gima gima wuok e dho ng'ato like uh, simi no no host mana ben chike but gik mono wuok to ne mag ben chike donge mm. gik mono wuok ne ben chike ngene the other time jiro dwa gura ni na host miso ka miso yanyo baba ko yuachi rumo mari uh, wan wachiwo wa, wa, wa platform to gimomiyo wakelo platform wadwa niya uwinje kaka en waweyo weche mag awinjo weche mimedo to gi weche mopogore opogore koro wan ka endi ne ng'ama kore kodonjo let wan ka endi gi peter uh, ah, mr peter is based in tanzania oya tanzania ma endi e jago mondo ogolo pesa mondo oningo bed ni odongo dhi gocho uh, ah, mwanza, mwanza. ya mwanza tarik 22 koro pesa nodhi nok odhi obedo ma yani wach pesa nodhi obedo mogajore ogajore ka endi ema koro wantiere uh, wawacho kani endi ing'a ma nowinjo uh, live machielo mar Ben Chike to gi live ni endi inyalo penjwa penjo midwaro penjo kanyo uh, inyalo miyowa e comment Mm, akeni alfred namba ni moro mar ginene cha nitiere ginya, ginya, ginya, ginya penje direct dog Eh, kus- ik- eh, eh, okay, ketewa mondo gi- mo- mondo gigine mondo gi mondo gi mondo- mo- mo- ni kelnwa pius omudho then presenda then odongo swaga then odongo swaga otieki Eh, eh, baba somnegi namba ni cha chap chap mondo giket kanyo waendelee vigo wili Eh, eh, wa- wa- waketo namba mondo kasto sami 0782 819 0782 819 ala nugumba de kunwa namba no 07 8 a a 07 84 819 6 toto ndikro namba no mano live number ipenjo go immediately ipenjo kae nikech uh, ni wacho ni mano pesa ni no, ne ng'ato kori no ah, mano pesa ni ma, ma imbe ng'ato ok biduogo ni live ni ok en kaka ne Peter wacho no Peter be naoro gi 30 Ah, Yaani mano ka akuo mato labda mano kuo mana Nyasaye. Nikech mano pesa na nawuoyo awuoyo awuoyo gima ng'eyo. Ina- na namba waluwo ni kanyo no endo sa- eh, ose- aneno kosendike kanyo 0784819622 mane namba live go agoye sani mondo ipenjwa penjo midwa penjo kik ang' iriti ni o- Bas koro na chopo ni ni cho- ni- ni- ni- ni cho- ni chopo kumene ipimono e wach mar koro mm, eh, koro ka- kaka nowacho eh, primitivity. koro Mm. ema odongo ochuno mm. odongo ni koro odongo many nyaka namba na mm. ineno koro mm. odongo mm. ogocho na mm. eh, alfonso oro ne namba kaso mm. odongo ogocho na mm. to odongo penja ni bwana wach ni chal nade pimna ne wach ni kake kaki ing'eye mm. ineno mm. bwana an pesa mana golo nagolo 40 4000 Kenya shilling mm. koro dongo ni bwana mbona an pesa mana ni account na ka en 20000 mm. koro mimi dongo ni bwana mwanza gi kisumo mm. au mwanza gi kenya ok bor yeah. wang'iane kaka wanyalo romo wate koro maduong' nyisa ni mano dang' bed maber mm. koro maduong' wacho niya agocho ne ben sani sani mondo kiny owuog nairobi mm. mondo ben obi mondo koro ji otegre orom mm. mondo koro wachno tiegruok nade otiegruok mm. amba agocho ne alphonse awuok mwanza yeah. abiro wadonjo gi Alphonse mm. e gine ne Kisumo yeah. Kwasedonjo Kisumo to wagocho ne Odongo mm -hmm. Odongo nyiso ni ah, bwana pod naonge mathin but rita uru e hotel moro kacha wiyo wil kode en Kisumo town Dondes, mm. Dondes. Mm. wabedo Dondes kanyo endo warito Odongo Odongo biro yeah. Ben bingine osiwuok Nairobi mm. Ben be biro Ben be biro eh. ji dhi romo eh. adieri koro dhi ng'eng'ore eh. Koro wabedo kanyo endo chakre okinyi, Ben mm. manyo wuok Nairobi gotieno. Eh. Chakre okinyi. Sawa? Eh, ben Ben obiro nenore saa 11. Alan Gomba wacho ni managers ma Nairobi un cartels yote ineno. Eh. Obiro nenore saa adi? Saa achiel. Saa saa 11. Saa 11. Eh. Koro wabedo kocha, koro dongo wacho niya. Saa 11 odhiambo. mano ng'ano wuok Nairobi gotieno hey. Eh. uh -huh. ineno hey. Eh. koro wabedo kaendi koro mm. dongo wache ni bwana mm. ka gima watim mm. ogocho ne Ben to Ben onyise kam kam osechope to mm. odongo onyise ni ya mm. kare lora ahero mm. wayudi ahero mm. ineno wayude ahero mm. wakaw tuktuk an Alphonse mm. Ogila mm. Ben mm. Alphonse Ogila Godongo mm. dong wadhi ka wadhi ahero mm. udhi kuma nugoche eh ka, kama nwagoche mokwongo cha eh. mano dongo nyiteni mondo kolor to wadhi gi kweli kwa chopo kacha chande mm. wayude mm. koro kwa se yude Odongo openjo swali ni Ben udonjo kode moneni moneni monena mm. eh mm. openjo swali mm. Ben ni nyisa ni ja Tanzania noketo pesa di eh. eh. ni nanyisi 20 to noketo pesa di ni kwa kweli jatanzania nomiya 40 ineno Eh. koro gima notimore ka a Mm. tok ka ben oseoro ne odongo message Mm. oro, oro pesa e account mar eh, stanbic Yeah. kasto uh, return message oduogo Oduogo ni oketo ben 20. no edit message ema no forward na Oh, Iwinja maber? Manyiso ni yani ka ah, gini gini gini ema koro jo jok madang' ng'eyogo ong'e gima notimore ka. O deposit 20. O deposit 20, uh -huh. message dong' duogo. Oduogo. Message o edit. Ondike 40. Kasto ooro nago. Koro mar odongo odong' 20 as a 20. Eh. An message na odong' 40. Eh. Ila in a real sense en 20. Ineno? Koro 20 lal ka a. Ah, koro 20 ni. Sama nyo ben wuoyo. Eh. Nyo ka winjo ka ben wuoye 20 ni. En owuoye 10. Mm. Koro men, mene mie mar chai. Ma bende odongo to bende onge kata shida gi 10 ni. Mm. Shida mano shida makelo shida ka gima ne kelo wach ka mm. en 20 mano lal katikati kani. Mm. mane mane in ichiwo 40 mane nachiwo 40 odongo yudo 20, 20. badala mar yudo 40 mm. e gima ne kelo wach ka ineno mm. koro be no edit message ka orona mm. koro chieng'ni useromo koro waseromo mm. koro penje mm. koro ka ben yie ni kweli na miye 40 mm. koro gine ma miyo dongo mirima mm. ni to mbona an ninyisa ni nyini no miyi 20 mm. ineno mm. koro modongo chako penje ni to to 10 mane kawo ni mm. mawinjo kiwuoye kan to ne manade mano to ne margi ineno mm. koro ema ema ema ema ema ben wacho ni ni mano to ne marwa mano winjore e chai moro mm. ineno koro mano to ne onge ga ngowa gichito koro ema odongo penje ni ya mm. between an gi in mm. who is a band leader aparo kabisa gik manodongo penjo mm. between an gi in who is a band leader nikech an nyaka sani mm. asekawo 40 mm. in nyaka sani isekawo 30 yeah. koro who is a band leader ineno gima ne kelo wach ka edi ineno ala ala romeo wanyero ineno eh openje ni who is a band band leader eh a band leader mm. nikech oh, in, in osemiyi vote odongo oseyudo 40 dong 20 oselal eh 20 mokwongo cha mana keto cha Eh. kimedo gi 20 ni Eh. dong bedo 40 vote ben be osekawo 10 mokwongo Mar mokawo- chai. ma- eh, ma- mar chai Eh. ochako kawo 20 20, koro Dongo- en en gi 30. eh, koro odongo Eh, ne- ma ma wuon band yombe mana gadi gapar neno gima notimore ka niendo eh, koro koro koro ma koro eh, odongo penye kare koro ere band leader eh. nikech odongo osechamo fort yeno eh. osechamo thati yeno osechamo thati ngeni chudo pok orumo to chudo pok orumo to bende pesa modongi te dhi kadho kuome ineno koro ina maana ni mwisho wa siku eh. either ben ne dhi yudo mang'eny malo odongo ao pes show nok dhi timore ineno gima ne timore ka koro ka ema ben ema odongo wache niya mm. ben kutokana gi ma mm. achungi tich ah, nya winjo ka ben wacho ni odongo wacho ni okoriembe ben riambo bwana no wacho ni odongo no kori winji winj manyisi ni eh. ok anyisi gima opimna eh. anyisi gima ne antiere sawa manyisi ni ok opimna anyisi gima ne antiere sawa eh. eh, makati kele mana ka mm. hii hoji ya ka mm. tembo bed pembeni ka oriti mm. sawa mm. ibro hoji wate ila mm. kwa tieko mm. tamake nikech abande tamanye ok awuondi ineno koro yani ngama pod manyo ben nyaka sani pod amanyo ben tachanga ka ben ojito, ojitokeze eh, media ka, ka, ka wuoyo wakati ane motate yini 20 no eh. yini no lala kamano odongo odongo okokwane mm. onge kumora mora mokwane nolal kamano odongo wacho ni mano ne maru eh, odongo wacho ni bwana ah, odongo nyise niya mm. achungi sani mm. e tich mm. many 20 ni duok ne pita mm. sani sani mm. mano ka ma, ma, mm. kwa bedo kama endi ma ben pi wang'i ochwer koro ashanga kaka wuondo ben wacho ni noko riembe noywaga ang'o nikech an ema nabedo gi ben face to face kama endi mm. ineno mm. an ema nabedo gi ben face to face kama koro ben owek ketho nying odongo an mae gima lit na Mm. ineno an ok ahero gima kata mana ima wan kodi kani Mm. kadang wawuo kama kaso ng'ato biro ketho nyingi e Yeah. gima nok ginene Mm. ok ber mano ng'ama ketho ni tich Exactly. Koro owek ketho nying odongo Mm. ineno Mm. toke kanyo endo ben nigi sima di simbe ariyo kakoro osegundulika ni gini nigi ukweli ukweli ne chal kamano bende nigi sim adi Ariyo. simbe ariyo Mm. samsung gi machielo chato baba ni embe ne en samsung Mm. noketogi ewi mesa kama Mm. ema kawo samsung achiel anyiche ni ben adwaro pesana achako gi ma Mm. winja maber Anyiche ni Yeah. adwaro adwaro pesa. pesana Mm. achako gi gi ma nyakwar nya- nya- nyarawela wacho ni ondiek wuo ng'ama ng'ama ketho nying wuod owela ok ahero ineno eh. koro ema nyise niya mm. amako akawo simb cha mm. ineno mm. odongo boserido ne tem odongo kawe sim go sim odongo ne go sim ne polis mm. to be nochich e kaka be nowuok gi dhot ma machien ma, ma mm. Koro wan pod wang'e ni Ben odhi e choo. Kare Ben osetimore nade? Ben oseringo. Mm. Gimoro kaka dakika bicho polisi odonjo. Ineno? Mm. Ma ma Ben ne dwa make. Ni da mak dong dong dong, dong ma utapeli. Ing'e ni ka mm. Deni fata fata ni en mani labda odongo kiwa weche mang'eny. Mm. Lakini in a real sense Ben oningo donjne gi ji adi? Adek. Ji adi? Adek. Ji adek. Mm. Ng'ama okwongo mm. jo Stanbic Bank. man be no edit message mo, mo edit message eh. mm. jo ng'at mar ariyo moningo donjne ben mm. be ok ji adek ji ang'wen mm. jo safaricom mm. sawa ma yeah. ben otugo gi gi lainde gi eh. ng'at mar adek moningo donjne ben mm. en odongo we wagol wagol wagol piano e, en odongo en odongo mm. ng'at mar ang'wen mm. ma koningo tuyo ben kabisa en an nikech jogi te mm. ben otapeli ka katikati ka sawa yeah. oketho dakaw gino serious ben doketha godongo iwinjo mm. sawa yeah, awinje ben doketha gi godongo godongo mm. nikech an dachung' e stand ni ya mm. ma menechi ma manechi an pesa nasemiyo eh. odongo bende koro chung'ne eh. bende ma mondo ochung' ineno, ineno ka mm. gino chalo mm. Koro sa mwabedo kani mm. ema Ben owuok ka gima dhi oko mm. e kaka Ben noringo kwenye muda mar sadi saa achiel odhiambo Ben owewe mesa Ben owewe mesa mm. ineno Koro Peter wuo in ma nyaka sani awinji. Ineno. Dod polo yawni wuo mana laro gomba. Eh. Ineno. Eh. Koro mm. ka gino osetimore kama endi mm. to nitiere nyako moro matiyo otendni mm. sawa yeah. kare nyako ni wasiliana gi ben Oh, en ma koro ng'iyou. En ma nong'eyo kaka eh nyako ni manonge kaka Ben notimore nade? Kaka nowuok. Awinj. Mm. Ina nikech gige Ben mm. nowe noweyo kanyo. Mm. Ineno? Nowe nyaka gigene. itoya itoya achiel ni wach winj kaka wach ni chalo wawuok eh. an wawuok kaka ne wan noendo wate mm. wadok ahero but chiro chiro kocha chande mm. wadhi wabedo kwacha ni labda an oduogi mm. kawo gigene mondo otimruok nade mondo omake mm. kare ben wasiedha gi nyako ni ben nok otimore nade nok oduogo mm. sawa mm. ema koro alphonse dhi ting'e begi mar ben ni gi jaket kaka nowegi noendo sawa gisimu achiel mini dongo ma nyaka sama wuoye kodi nie mm. ka ben wacho ni nie nowuok en kaka en ka iye owang' ni kia noa nairobi kia odongo kia time nade mm. penje ni uru kama begine makwar nitie bong'eyo nikech begine makwar to ni kisumu nyaka sani e lodge kama naninde ema begine nitiere ma kotamore eh. sawa konyalo wacho ni mano miriambo mm. ojitokeza oluong media kaka nyo luongo cha sawa eh. mondo wakel begi cha jaked ben mm. sawa mm. ni mwanza oda I. simb ben mar samsung mm. ni oda mwanza mwanza I. koro ka gigo botamore mm. sawa eh. to otamre anena mondo kotamore to eh. jitokeze media kaka nyo jitokeza mm. sawa mm. mondo koro wach niya ka gigo jogo nigo gadieri gikelgi mm. ane Ginene ka bende ka ok nandala to kapok wakelo gigo. Koro mondo owach niya, eh. jogi nomaya, aw noringo owegi. Owach eh, eh, Alan Gumba wacho niya, hmm. nwane kar lodge kanyo. Kar lodge chalo niya. Tok ka Ben oseringo, hmm. nwakawo begi Ben. Hmm. Sawa? Gi jaked Ben. Sawa? Dong gi simbi Ben. Sama wadhi nindo, madhi nindo kapok adok, kapok kinya dok. sawa eh. begi na we lodge kama na ninde room kama na ninde eh. sawa mm. bang'e alfonso gocho ne jarum chande nong'eyo mm. okano beg chande reception nyaka kawuono nitie mm. koro kotamore ni beg makwar chok mare sawa to ojitokeza owach kama noweye eh, sawa wamba eh. wach kama nikech wan mwang'e kama entie tingeni koro sani tek mondo ojitokeza nikech wacho ni eh, many be manye ah, ah, ah, eh. koro ojitokeza mondo koro tamre eh. sawa koro kosetamore eh. to wabiro kelo ne begi lakini koro mano to koro abiro dwaro ni mondo eme koro timo nade anene kaka neni ni sawa mondo toke kanyo ndo tok begi no to koro wabiro elewana ni to nga, kinda gi en ere ngama notapeli tango mi oketho nyingo dongo bila sababu za msingi eh. ineno nyakwaro mogi mana kaka winjo no endo wadwa ni winjo adieri mar wach kik wach ni mm, maybe wan wawinje kama wan wang'e kama ng'ane eh. marach ineno mm. koro mm. toke kanyo endo mm. Ben noringo odhi odhi owe gigene owe gigene mm. ineno mm. koro Ben ketho nying Odongo mm. Odongo nok lar gi Ben eluf apar mm. ineno mm. Odongo nok lar gi Ben eluf apar mm. sawa mm. Ishu Odongo maduong mm. ne ni Odongo oseyudo 40 Ben oseyudo 30 to shoto pok ogo Ineno gima gima ne rach godongo. Koro Ben wacho weche mang'eny. In fact moko to ok anyal wuoye. Mm. Ero wuoyo ka kuom Prince Inda gi ni ok anyal wuoye nikech mago takia. Mm. Ok anyal wuoye gigo. An mm. giga kia. Mm. Owuoyo kuom uh, eh, ng'ane ni. Musa Ema Jalamo. Mm. Sawa, mago to ok anyal timore nade? Ok anyal wuoye lakini mm. mm. owe ketho nyinge Odongo. Ba, Batembe kata kane iwinjo ka nowuoyo chalo ng'ama concern nikech uh, nowuoyo mi iyudo kowacho kata ni uh, nochalo jok matetea ne kata jotugo. Hapana, mm. Ben ok ti gi jo human ni nani human right. Sawa. Ing'eni maka kande, maka thuo, maka thuo, mm. sawa, mm. maka thuo, mm. Ben, mm. maka thuo dongo mm. gi jotijene. Yeah. Sawa. Mm. Nikech kaero wacho ni ni jotij odongo ninde gari mm. sawa eh. gari to dongo ng'iew machiegni eh. means ni jogi chon eh. ne ginindo piny e lo sawa sani odongo ng'iew gari gininde gari koro jogo go atwa koso kogo atwa akane gininde lo chon to ah, sani gininde gari mana ina maana ni ya mm. ka gininde gari sani dongo ben wacho ni gininde gari mm. ina maana before gari jogi mm. ne nindo kanye Mano swali manyaka wapenjre, ne ginindo kanye? Oko. Ne ginindo oko. Sani ginindo ang'o? E gari, donge? In the coming days gibiro nindo ang'o? E ot. Koro ere ere ere ere e, ere ng'ama endelea? Ng'ato wacho ni aol ki jamani. Owacho ni okoni ben ang'o? Ang' na kaw simu cha mondo asom go asom go aol ki jamani. Okoni ben ok ok ti ka jo human right ineno eh ineno koro ok onyal dhi ni odhi tetea jogi ang'o awa jogi odongo sawa to lakini swali ma nyaka jipenjere Mm. sawa Mm. dak ne ben tetea jogi endi Eh. kane pod en kodongo Tabitha Tabitha osekwayo Samsung ni mang'eny owacho ni Adwaro Samsung no. Samsung no nitiere. Dak iwuoye ka, dak iwuoye. Ah, ah, Samsung no nitiere. Eh. En mana tiere. Tabi Tabitha Jamil Selen last one owacho ni Samsung no endo mm. en tiere nyaka gi line mar Ben mar Safaricom. Mm. ni pod nie sim no eh. sawa nikech nikech nikech ne gin simbe moko meno michulo muchulo Kenya koni yendi yendi ineno kwa hiyo en tiere ineno okay ah, ah. Mane kaka ne en ok omok ni Tabitha Bandho Samsung ma mati en mine chulo cha. Gin simbe moko michulo gi endi, mane ichulo gi endi. Tabitha Tabitha wacho ni kata bandhe kamano pok ochule ai. Ineno koro en kata kobandhe. In fact an gima wacho, eh. ok awach gima nikech an onge gima manya, an ok ajathum. Mm. Sawa, wala onge onge onge odiochieng' ma itegemea go thuma obedo meneja mm. mano gima kategemea eh, sawa eh. lakini an gima late na niya mm. gima rachna yeah. ni ben ketho nyingo dongo mm. wakati an ema nagolo pesa sawa mm. mabe ina mapesa nini okelo tungni okelo tungni mm. odongo nok lar eluf apar gi ben mm. koro gik moko mineno ben wacho mang'eny ni mm. gik moko mineno ben wacho mang'eny ni kia Gik mang'eny noben wacho mang'eny ni ni sijui ni kia ben odak godong gi joge ne Mm. sijui ka jo Zimbabwe Mm. kiango mago endo gik mana kia gik ma ben manyo ineno Eh. eh koro mano Mo- endo ma idwa idwa wacho ni gik mono beno wache live ne en miriambo mokalo onge gima ben owacho kanyo madieri mana nyinge mofulo madieri ah, ah. tida ng'eni ogima beno wacho kanyo madieri mm. sawa mm. Mm. ebu beno jitokeza mm. sawa mm. donyicho luongo media eh. sawa mm. eh. ojitokeza mm. mondo owach ni gik miwacho owach niya mm. simbe mar samsung nolwar ne koso nokwal ne mano namba achiel namba ariyo eh. owach kama bag ne nitiere mm. makwar gi lepe mm. sawa eh. kendo nitiere gik mane i bagno ma kata en ong'eyo eh. ma kodhi beyond be eh. wanyalo wachogi ineno nikech dong koro wamoko ketho nying nyawadgi ineno koro bagno kopo ni owacho wan, mm. wan, anyalo kata oro alphonse kisumo mm. sawa mage bag madhi on bagno kopo no kopo no jam eh, ko jam ni gigo miriambo eh. sawa ineno jaket be ni tanzania jaket be ni mwanza nitiere kabisa jakwara mogi aneno ka echa ka comments ni kanyo mang'eny ahinya akia ni nitiere comment mapok asomo omari imiyo imiyo omari imiyo adier one oneno to shono be tafadhali ng'ato uh, Al Alphonse mie simbi no asom go comments gi pio pio kik ng'ato ang wach ni umari na donje live to an maka okalo ng'ato pende ni ski lepe lepe matinde muduok ne lepe go ni kisumo nyingo te ni kisumo kono nyak nyaka eh nyinge to nyocha en adieri yawa lepe matindo e muduok mana lan ah ok owach ni ati ni ni ni uh, apani kaka Mr. Uh, Peter lero owacho ni in fact gigo komaki Ok En omaki mono gi- ok oringo omaki- wegi. Noringo wegi. Baba gol go- e- e- Kata an naseromo kode ma koro ni yudo. Ineno, noringo wegi ma kata en oseromo gi Alphonse Nairobi. Sawa? Ma giwuoyo, ma Alphonse nyise ni gigo nitie. Koro otamre be kano koromo gi Alphonse Nairobi ma giwuoyo kamano. Okay, Ane- ane- aneno kaka wan gi wan gi comments mang'eny mang'eny mang'eny kabisa hapa ni uh, hapa, uh, hapa ni mang'eny asetemo somo. Felix Were is watching there. eti nyinge kende e mono wacho adier mano simba wuod wuod nyapala alan wacho ni e lepe mano na panel waseduoko mari imiyo adier oneno to shono be nogo tok ben shono go mm. nochulo dogo de, de, tok, tok ben nyamo pesa koso koso ma en jakom rotama e an oh. an e jakom rotama no ma kore e jakom rotama kore ipenji ni to shono go show nogo koro ere show, show go tarik prariyo gariyo mm. show nogo maber mm. eh. to er, don koro ipenjo ni ere kaka prariyo koro prariyo ni ine mikompensate iwacho ni wawo la prariyo no mm. naweyo sawa eh. Eh, odongo kokwane mm. ambe nadhi awe nikech naneno ni ya mm. kakoro ada, ada, ada dak mwanza eh. tada ada ada fatilia elfu prariyo no kanye Kenya naneno ni onge man nikech an adich godongo mm. sawa mm. koro ashangaa ka mm. ng'ama notapeli ya mm. au ng'ama notapeli odongo mm. ema chako jitokeze media ema koro wacho kaka, kaka, kaka, kaka ni nyanyasago eh, omera kenju kaka lopogore Evans Evans Odanga wacho ni hawa some uru comments ba dong dong simbe eh, eh dong simbe go gin mag M Kopa eh, if if he would if he were to Ben noloso ngima jogo bwana tinde tinde ging'ado tinde ging'ado rum e, e, al, alfi alfi wacho ni ati ben ben noloso ngimagi tinde ging'ado ah, in fact hata mago to kanyal ng'eyo mago to kanyal donje sawa mago to kanyal donje lakini mm. ing'e ni ya mm. ing'e ni iwinjo jatelo mm. gima rach mm. en ketho nying ng'ato yeah. odong mm. en dhano yeah. onyalo bedo gi weaknesses ne yeah. kata an mawuoyo kani an gi weaknesses na I- in fact onge onge ngama Ineno? perfect ya Eh, onge ng'ama Jite- perfect. ji- jite nigi Lakini- weakness. Mm, ok inyal wuok e media mm. gi tatizo ma in emisababisha sawa yani gima in Emikelo. in- in- ing'e ni ben Mm. e source mar wachni Mm, sawa mm. kasto ida tiyo godo marach Mm. kethogo nying ng'ama nying ng'ama chielo Mm. ineno apa apa ni jama mapenjo jama mapenjo penjo moro kani en apa ni kore kodonjo no kuwinjo gin mm. mm. awinjo kopenjo ka chani to en ere kaka ong'eyo gigo te to ojara tam ojaro tama group koso otiyo gi odongo ano kati godongo mm. apa ni apa no donjo late samo no, ano kati godongo mm. labda waelewa tu ni an mm. emana emana chulo chono yeah shomukelo problem show mokelo problem ni Yeah. sawa Mm. to an e jarotama group Mm. an e jakom mar otama group no Yes. man mwanza no Mm. sawa Yeah. ya kwa hiyo gik moko te ma, ma, ma, ma usu rotama go endo kia chulo shogo endo kia wende go te gigo te usu ya yeah sawa kwa hiyo an ok atigo dongo Mm. eh, an ok atigo dongo to bende kata mana biro biro ka endi wuoye wachni Mm. abiro mana ka endi wuoye wachni endi Mm. kutokana kaka nyo ben aminisha ji sawa onyiso mm. ji gik ma miriambo maonge ang'owa maonge adieri eh, odongo mm. nok lar gi ben mm. eluf apar mm. odongo ne odongo ne dang'iyo kama eluf prariyo ni odhiye gi kaka obedo mano kende eh, man, mane gima nodongo dwaro mm. kende ma bende ben de chulo odongo eluf prang'wen mm. de orwak eluf prang'wen ite ei account yeah. odongo od, onge gima nodongo fatilia kata eluf apar ni yeah. nikech alfa patro ne miye gi chuny maler mar chaye yani macha, ma, macha ne onge shida kabisa mm. macha ne onge shida kabisa nyakwara mogi mana kaka iwinjo no endo wan kae nigi jakom mar rotama group uh, all the way from mwanza tanzania kawuono wayudo wendo moya mabor kabisa to obiro mana kaendi mar keto clarity aneno ka mwala mwala tu kore kodonjo kanyono endo ing'ama kore kodonjo ne wan kaendi nwawuoyo matin about uh, uh, about um, adieri mar Ben Chike to gi Odongo Soka. Aneno ka Alfi wacho kacha ni kare we Ben otem ka kevo ere eh, kare ni kare mano we Ben otem ka kevo mane iluongo ni Alfi wuod wuod nyayweyo eh. Ah, en we otem atema ka kevo kono kono to kwanya lwe lakini eh. an gima nana gima nadwa ni mondo ji oelewa mm. en mano ka nitiere ng'ama nigi swali e wachno mm. yani wach ma usu pesa gi kaka gino timore mm. openji mondo duoke bas inyalo tudori kodwa e namba e namba en macha macha nikech koro to wadwa weyo thuolo mar ng'ama maybe dwa penjo wa wach moro gi simu direct kata indike comment kanyo no endo mondo kapok watieko kik ang' iwach ni awan to nong'ada nadwa penjo gi kama kama kama kama penja penja sama wan kani endi nikech uh, mang'eny nwaselero ne joma koro kadonjo sani watimo mos kabisa but ang'e ni gini ni ka endi inyalo folo e youtube inyalo folo kumoro mora ang'e ni ang' iyude kachacha endo ka ongong'ore kendo en sawa gimimedo pari ni en ni kapok ifolo ga page ni endi folo mondo anytime ma wan gi news nitie samoro ma koro kwalandi nitie kaka moko mag emergency kaka mobiro kawuono ni ok landi en obiro pa bwana wakete tabitha wacho ni to be apana nyasomegi ka mm. tabitha wacho ni to be ne odongo ogoyo show kanyo o, kanyo ok awinjo show nogo mm. tarik 22 kata kodonjo youtube Mm. ondik andika ni odongo in mwanza Mm. odongo swag in mwanza Yeah. obro neno okay eh. aneno ka ng'ato gocho a- gocho kaendi baba ke, go, golane gino show, show nogo mm. mm. uh, we watema ne makusi we watema ne makusimu mondo winjane kamano ja jawinjo marwa okorwa nene to Oh, sawa eh, shonogo mm. shonogo tarik piero ariyo gariyo eh, owacho ni inya donjo kanye iconfirm iconfirm kendi dhi yudo eh, ka ni odongo swag in mwanza odongo swag in mwanza eh obro neno bas adwa na luoni namba no piyo piyo baba konago ni wacho ni 784

819622 mane namba miyudowa godo immediately ka in kanyono endo to maybe idwaro idwaro penjowa gimoro kapok wawuok penjwa penja chuth mondo watiek aneno ka uh, eh, uh, eh, apani alphonse osepine kanyo unyanene kanyono endo 0784819622 uh, ah, Mm, nga, nga, uh, akeni nitie ng'ama nigi penjo kanyo no endo kopo ni ati ni penjo kata comment moro chien kacha to ne pok waduoko inyalo inyalo inyalo inyalo, inyalo nuo penjo aneno ka ji oseridhi kama aneno ka koro gi giwacho ni oh, koro giseyudo ukweli giseyudo ukweli koro chal ka gima mane ukweli eh. ben owek ketho nying odongo sawa ben owek ketho nying odongo eh. an mane gima eh. pod anuoyo eh. oluor nying ng'ato mm. ong'a mang'ongo yeah. owe ketho nying jawadgi Yeah. bila sababu za msingi Mm. e, to ka en gi namna Mm. monyalo crash go gigo yeah. to crash mondo koro wagol evidence nikech watu kata nyaka message mano edit an gi simba pok afuto koro konyalo crash to crash mondo agol evidence lakini Eh. kiko crash on media evo crash kwa ku- koro koro ka watua Mm. eh, owach, owach ni labda achafuago eh. mondo okawa to kaso odwa rom kode koro aneno ni kinda gi en ng'ama bro dong' iye eh, jatelo mano biler mano mano mano biler gi giro mari ok ikel ben kanyo mondo wawinj adier maler dong ben no wuoyo dong ben no ben no wuoyo no se wuoyo kocha to ben winjo ni kobiro kode to jatelo no wacho ni okodogi nyako mia okodogi man man ta nyisi kabisa serious maka kelo bene interview kato chal mana gima twe ben anyisi niya Eh. ochula pesa na gi expenses te sawa ok awuondi be mora Ok awuondi. ni amanyo ben to dhire kako jipo yani kesa nyini nyini adhier ma nono an kanya neno gini ma mago chuno pindi hivi Eh. ng'ama nokwalo eh sawa mano konwa ema chako kendo jitokeze media ni koro tetia jotije odongo Eh. Awinjo kata pidho wacho ni ah, an koro an koro an to bende ah, ah, an koro an koro moro nade ka an koro baba a- an koro awinjo tie wach maber koro kelnwa odongo sawa odongo koro wabiro kelo no wacho ni koto winje ngene tabitha ni nochako no tabitha ni mono chako mono chako soko wakwachaka chaka ni eh. Ah, ah. En- en- en Si- right. ah, dongoro ero wacho ni koto En odwa ni mondo ong'e lakini mano endo Mm. e ukweli Mm. wala onge ng'ama oora Mm. ni labda ng'ato oora kaa mwanza hapana Mm. an ema nahusika gi gigi te yeah ineno mok ni eti ni o jama cha to no ora ora mondo Ah, ah, koro- onge ng'ama oora Mm. an emiluonga ni peter timba Mm. sawa Mm, yeah. Eh, bed wend jorotama noendo e an Mm. bed wend odos e an yeah kwa hiyo onge gimoro amora gima wacho en gima ne ben otimo mm. yeah, am, am, am bende adwa nakete ake adwa nakete clear nikech ang'e ni bang' live ni endi nitie jok moko mong'e ga loso weche motungo maber ang' ni odongo nochoko joge ne moko in fact um, just to say gi kaendi ni odongo kia kata gimwa timone in fact apa ni gini kore ka dhi bedo ne ah, ah, an odongo odongo onge gimoro amora mong'eyo eh. wan odongo nokawuoyo go kata ah, ji ang' ne tugre ni ati ni odongo koro nochulo joka Hapana. Aparo ni aparo ni in mm. in ng'ama ochuli. Ng'ama ochuli. Dongani machuli. Eh. Koro donge mano miya pesa. Ani in machuli kaka ibiro dongane mang'eny eh, an kaka an kaka awuok nairobi to in be na awuok mos kata ng'ate mokia ni awuok kata gidhi gipenjo sim kenya eh. sawa mm. sim kenya mm. gipenje mm. sawa mm. eh. mm. okay. en manyoni ngobi eh. to daktari ninyo otame okay. nipod en gi injeri ok onyal safiri nito yudo ajali gi nikech en en en ema nooji Ben mm. en ema nya dware kwanza eh, en eh, eh, mondo, mondo, mondo koro olinganishe nikech en maneno ka nitiere kumoro man mano sikitika eh. kaka kaka nodongo nya nyasa Ben ni eh, elufu apar eh. koro maden mondo ong'e ni elufu apar modongo ma, ma, ma, ma, ma Ben wuoyeno eh. ok en kamano odongo ne onge shida gi gino odongo ne nigi shida gi utapeli motimo Tabitha wa- Milton wacho no, no, no, Alan wacho ng'a- ng'ato wacho kacha ni ni, ni, ni odongo somo karate pare mano nga- nga- nga- jawa moro kora kare pare ni odongo somo karate eti eti nying eh e, an, ala, nga- an, an koro akia ng'ama wacho adier e kind Linda kod kod Ben Man, mano Pauline Nyaimbo ing'e Pauline Nyaimbo Pauline Nyaimbo is one of the mm, mm, famous musicians

Ah, kata onge shida. ka ibet gi thuolo inya inya ng'iye kasto an gima mora go ni o support wa sani gi kabisa onge jok Eh. moko mag ni an nasedhi baba miya som comments go mogik mondo ka onge ng'ama nigi question to koro apa ni adieri gi a- adieri gi ng'e aneno ka nitie comments moko modonjo mang'eny to samoro nitie moko maweyo Ng'ato wacho? ng'ato wacho ni mm, baba peter no ng'ama odimbore sana o, mm, omany na hasol mwanza kono akwayo yawo mano iluongo ne samuel apondo no. zabu langu wane wachno sani to ne wapodo wang' iwane podo wang' kabisa eh, baba eh, akia ni nitie comment mar ng'ato mawe adier mm -hmm, mm -hmm. Uh, iwacho ni omari okikel ben kanyo tabitha awuoro komuse omari okay kela pani magi nasesomo mm. tafadhali mm. kopo ni komendi moro nasesomo ne pok asomo inya inyalo kona kanyo omari nash Uh, Omari Nash ado, ado, ado, adonjo moleo. Pole sana, pole sana Edwin Okumba. Donge inyalo manyo e YouTube kocha chaendo en en tie full. Nyi, uh, manyiso ni Omari ni Mwanza. An an sani an Mwanza. An nasedonjo Mwanza chon. Wan an Mwanza. yani ni jogi poko believe. Jogi poko believe ni gini en gima true. Wan wan Mwanza. Ben be nyalo ni Ben be nyalo tiyo Tanzania ko okonya ah ko ko chadoga winjo ni katel songe okonya okonya okonya giuta pili mar kijingani okonya okonya okonya yani okonya eh okonya iwacho ni Kenya ng'ato kwali meduog live yani ng'ato kwali mm. kaso chako luongo media oluongo media ni owuoe hivi bado mwang teko okonya ok onyal ok onyal alafu wacho ni jogo eh. dongo siti ninde gari koro gininde gari koro ka gininde gari kane pok odong'e to ne ginindo kanye hmm? alafu en ing'eno mako mana dhoga nono nodhi kodongo bedo meneja koso nodhi tetia jogi odongo to dak notetia gi kene kodongo eh? otiyo otiyo gi jo human right labda kotiyo kodgi to be ji ong'e ni do be tiyo gi jo human right an dak notete haki na sana pesa na lal mano kwal Igoni tete haki to krach lakini ang'o miyo in mari owe. eh an mo maro we ke chan ma pesa no lal ka an mo maro we dak otete eh dak owach ni pesa chana kaw kwa bahati baya sana as- a- a- asejikusanya anyalo chuli Tabitha ni koro ayudo ka kendo koro support wa koro wacho ni mano chal gi mano chal gi Ruto. Nash oimre mosna mosna Benba mani luongo ni Kelly Chogo Jarawila. Kelly uh, wan kaendi gi mm, chairman mar Rotama Group ne wan kaendi live nwasebedo ang'e ni nitie jok moko ma kore kadonjo wago erokamana uh, kabisa adwa ni akaw thuolo ni matin kapok uh, chairman owach wach ni mogik uh, uh, aluong uh, um, ni poli na koth nyaimbo wacho ni umari kelna mchele ma mwanza abiro eh, eh ang' ne yiena kal go boda eh, adwa, adwa ni alphons imbe wach ni umieni kabisa bi imose mose jogo ah, ah, oh, oh, oh, sawa eh, owach ni for security purposes Eh, polise ma polise ma koni nitie kaka chalo gima bas koro kapok kapok watieko ja um, mm. Jakom mm. nitiere adwa ni imiwa wach achiel mana mar general advice mm. to those who are in music industry nikech mm. ing'eniya iwacho ni we learn from the past mm. gimoro, gimoro kopo notimore kaka ineno wawache ni mm. gimomiyo wawache en ni wa learn from the mistake motimore mm. mondo kik nwore mm. koro in kaka jok mosedil eh, isedil gi jogi achiel ariyo adek ok mm. ma ing'ama idilgo mokwongo gima nyalo wacho mm. en ni obed manager mm. obed kila ng'ato ng'ato kuwe nafas ne yeah. band emomiyo iluonge ni band mm. nikech mm. oting'o ji mang'eny mm. kila ng'ato ka ng'ato oningo ti tichne yeah. to bende ng'ato oningo iridhika gi gimiyudo mm. e, eh, oningo iridhika gimiyudo gimuwinjoruo gi ng'ato mm. Eh, weche moko mino ji res ni kia tengo kia tengo kia otimore nade gi. Magi gik nikech aparo ni sama uwinjoru gi ng'ato, mm. onge kama uwinjoru e gi tengo gi. Ok apa nitiere contract ma to sai ni anadhi chulo elfu ariyo gi tengo e wiye. Onge gino. Ineno. Koro ji ng'ato stick e gima gima en godo gi ang'owa gi experience. Eh. Ani neno Alphonse, mm. Alphonse mm. ang'iyo gi kodo gi kodo jasuba. Mm. lakini alphonse mm. osebedo osiepna yeah. kwa muda mrefu nyalo bedo ni en labda en tapeli kenya koni mm. lakini an kaka an to pok otimore nade pok okwali pok okwala mm. to bende kadang' ipenje mm. pa, yani kwa muda mwasebede kode mm. kaka, kaka yani kaka wasedak kode onyalo pimoni mm. to ang'o miyo mano te timore mano timore nikech trust koro kata mana ben sama noromo kata kode aheroni mm. donyisa donyisa ni Peter an an ka lakini an gi dich achiel ariyo adek mm. dok awe nono dineno kaka itime daneno kaka time mm. dok awe nono nikech nyaka sechego mana miye 40000 ne pod an gi pesa ma Kenya koro dok awe nono Mm, kata an kang' isemiya pesa Ineno? pesa ma koni chak imeda maket dok awe nono koro Eh, gima dawacho niya mm, onge haja mar ketho nying ng'ato yeah. to maduong' moloyo kiwuok ka ng'ato wek yanyo chienni Yeah. nikech gima kiny ikia sawa Mm. odongo nyalo wego thum nyathi odongo ema nyalo go thum Mm. nyathi bende biro donje thum sawa Mm. to giromo to giromo Mm. koro ka Yeah. giyudo ka rapucha ne rach Eh, ok dhi eh, ok dhi Mm. Yeah, but kane lakini kane- kane jonyuol oseloso Eh, Mm. ibiro wacho ni ah omera nyieni ne go thum gi babwa ne gitiyo gi babwa Yeah. bwana mane kaka ji e kaka ji dak exactly eh, koro utapeli moro gi miriambo mar ketho nyingni mm. ok oningo otimre mano namba achiel mm. namba ariyo owek bedo ni ni mfano ng'ato koa ka ng'ato mm. kore kotetia jomodong' mm. mano uchonganishi samuel wacho ni great job keep on shading light Ina. at the darkness mm. mano uchonganishi mm. nikech omiyo kata mana band leader no nyalo paro gik mang'eny e wiye eh. onyalo paro ni labda jok modongi eh. wasiliana gi Ben labda nitiere kaka yani onyalo paro gik mang'eny tu maonge maana kare samoro onge kata mm. lakini ka jogi pok olalamika nikech historia masewinjo jok modongo tiyo gogo ema nochako go tich mm. sawa mabende ero Ben emosewuoke sawa Ben emodonjo e chien to beno be mowayi wuok ineno kasto kosedonjo chien to wayi wuok eh. sawa eh. tochako tete jomoyudo moweyo moweyo ineno koro mm. onge haja mm. mar ketho nying ng'ato nidhi e media idhi ketho nying jawadu nyinge michiemogo yeah. eh, koro ing'e ni sama ing'e ni odongo mfano odongo ong'ere mfano Mm. koro sama iketho nyinge ikel- i- i- yani ikelo attention mano koningo itimri nade Mano mano ni- koningo ikel nikech koro ji chako penjori eh, kare me kaka odongo en Kar odongo ni wang'e kare odongo ni kare wang'e ni odongo ni ng'ama ber ng'ama ber gothum kama endi Kare en mana kama. eh Mm. koro manyalo weyo to bende ben labda usahau tu nikech odongo wende ne te owero ni tuk pesa no kwere koro ito kichak idhi e bande nichak idhi tugo gi pesa what do you expect idwa ni mondo otimi nade ka ng'ani wero nowero kata kapok mago timore ni tuk pesa notimre nade nokwere koro ka ng'a alafu kumbuka ni samoro ni tuk pesa nokwere ni bok onyisi ng'ama nokwere tuk pesa ni koro in ding'e labda kitugo ne gi pesa tek kama ne kaka bedo ikoni mano kore mistake maber notim achiel eh, nikech jamano osenyaka wero osewacho ni tuk pesa nosekwere nokwere to ma owero kapok ibiro yi owero kapok ben odhi eh. to bende ng'ama nokwere tuk pesa ni bok onyisi koro ing'ini ng'eyo kasi in idhi e band ne tije kitugo ne gi pesa Eh, koro what do you expect? Nyaki wuoga wuoga. Nyako riembi ariemba. Eh, nyako ramoge. Koro paro ni mm. ana tieko gi mano gi kanyo endo. Mm. Eh. Nyako eh muona lakini an gima wacho mm. an aonge ila gi Ben yeah. nikech tukio ni notimore tarik 30 dwe mar abiriyo mm. ineno mm. kawuono wan gi dwe mar apar gachiel yeah. koro ma nyiso ni ben dew ni wan gi ila gi ben mm. dawacho gini kata before before mm. ineno ma in iwuok kaluwore gi miriambo ma ineno koro mm. an gima gima nobedo marachna mm. ni ben ketho nyingo dongo mm. ineno mm. oyanyo odongo owacho ni odongo primitive sawa ok atamora odongo nyalo bedo primitive eh. but let's compare mm. the primitive between, eh, mm. the, between odongo and ben in this issue mm. who is primitive hmm? nikech en odhi kodongo late mm. otiyo muda mathin sawa Mm. oketho tich Mm. sawa Mm. kende Yeah. gi tamane sawa Tamaa mare. Eh. Mm. omaya an Mm. ochako nyisa kendo an ni mondo anyis odongo Eh. ni nyamiye mane eluf prariyo ni kaso pesa noendo obiro miya koro ka ere ng'ama ofuwo Eh. samoro to tek ya waneno kata betha medo jiwo kanyo ni chien koro koro en mm. doriek mm. doriek mm. oling kaka nyo oseling no mm. kaka nyo tich nosekethore no mm. oling owasiliana gi alphonse omiye begi ne sawa mm. to bende aparo ni alphonse biro biro mwanza aparo ni kwenye dwe ma apar gariyo mm. sawa mm. biro kawo ne jakede gi thimbe noendo lakini oling owe kwacho gik moko manono mokia gigenego te nitie Hey. Sawa. All right. An mane ma weu godo. Erokamano nyakwara mogi ing'a mono watch wa from Kenya. Asante sana wambe wan from wan wan eh, Kenya koni koro maybe ng'a mono temo go sim eh, ng'a mono temo go simba tok donje wan Mwanza wan wan Mwanza kumo odongo swag ne ne, ne go etumni endi koro wan ka but ang'ene aduogo Kenya kanyo kiny. E, ng'amo, e, ng'amo winjo gini ni endi ukaw message ni kaka en but kopo ni ero ni imbi mede chumbi ni moro uyeni. E, ng'ato nowacho ni kopo ni winjo gimarach kuoma wetere atere ne jomoko kuonge kawe edit med chumbi med racha kore katene jomoko wetere atere kaka en no. Koro wan wawach adier mondo ni korwa ing'a mono watch wagoni erokamano. Uh, ah, jatelang ni nuone gi nyingi nikech nitie jomoko ma nodonjo koro gipenjore ni yawa to ma ma ma ma mi watwakni an iluonga ni Peter Timba mm. eh

idhi ginene matin inyalo lakini namba ja jawerno eh, jawerno to eh, many nani eh, eh ambano tamiyo mi immediately ka iluongo ne Pauline Nyaimbo mm. aka Aywech yeah. Amba gon wero kamano ahinya ne jok mono kawo kindegi mondo owochwa wagoni ero kamano kabisa an makelo ni chenro ni pile ka pile idenda ni Umari Nash chieno jamone mbele chiene mwaneno mbele mawayo oko kata inyalo wacho ni Umari dhako ngudi nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi koro wachak waromuru kendo mana e channel ni endi kopo ni ing'e maber ni pok isubscribe pok ifollow te mondo mi kopo ni wan gi gigie tiyudo waromuru kendo next time and in fact sielewi kijaluo acha niongee swahili nikitamatisha hmm. bye